Minn dawk l-aktar popolari u sensazzjonali sa aħbarijiet sensittivi. U għal kull aħbar, irid jintuża lingwaġġ speċjalizzat. It-tim tagħna tkellem ma' Keith Demicoli dwar is-sengħa tax-xandara. Inħoss qabelxejn li aħna bħala xandara, u speċjalment aħna bħala xandara li naħdmu mal-istazzjon nazzjonali għandna obbligu li nħarsu lsienna, inħallsu l-lingwa Maltija u kif titħaddem u nippruvaw nużawha b'mod tajjeb. U da jpoġġi piż fuqna x'aħna kważi jekk nista' nuża l-kelma hekk, aħna l-għassiesa ta' ilsienna, għax aħna l-iktar li qed ninfluwenzaw in-nies meta nitħaddtu, meta nikkomunikaw, meta nxandru xi ħaġa, in-nies qed jisimgħuna ħafna drabi b'attenzjoni kbira u kull kelma li nkun qed ngħidu qed jarbluha u ħa jużawha. Għax aħna nużaw il-kliem li nisimgħu u li ninterpretaw jew jinfluwenzana b'xi mod. Allura aħna għandna għandna piż importanti u dak il-piż irridu nġorruh b'responsabilità kbira. Huwa kruċjali li nużaw bħala xandara l-lingwa tal-post għax jekk ma jagħmilx hekk, issa ħa nitkellmu aħna bħala xandir nazzjonali jekk nikkomunikaw bl-Ingliż biss pereżempju, Jekk il-Malti huwa l-lingwa nazzjonali, il-lingwa uffiċjali, kif, min ħa jagħti l-eżempju biex jintuża, jekk mhux ħa nkunu aħna stess? Meta ngħidu x-xandir tradizzjonali, jiġifieri nikkomunikaw kif qed nagħmlu issa, u l-internet, ma narax differenza kbira, fis-sens, l-internet inti qed taqraw allura, qed tingħid qed tara l-kliem u hemmhekk għandek importanza kbira fis-sens li isma' ma jistax ikun li fuq l-internet ikollna kliem pereżempju kien hemm għadd ta' ommijiet li kienu qed jibbrestfidjaw lil tfal tagħhom. Jew inkella jkun hemm xi riċetta u mbagħad tipplejtja l-ikel. Dak mhux kliem li tuża jew la, allura la huwa kliem li tikteb. Aħseb wara tgħidu, għax ma tgħidx dak il-kliem, imma sfortunatament ġie li smajnieh. U allura meta ngħidu l-xandir tradizzjonali u x-xandir tal-internet, it-tnejn huma importanti fit-tħaddim u l-użu tajjeb tagħhom. Mhu jien ma nagħmilx distinzjoni x'inhi d-differenza ewlenija. Sfortunatament meta tara titlu jien naf Nibbojljaw il-bajd. Minflok tgħalli l-bajd, pereżempju, tara miktuba kważi iktar ħa tiġi konxju da x'kiteb hemm. U allura, iva, jista' jkun li fuq l-internet ħa tħalli impatt akbar. Meta tgħidha forsi ftit inqas għax tkun qed tgħidha waqt xi riċetta, imma xorta huwa ħażin. It-tnejn li huma huma ħżiena u t-tnejn li huma għandhom responsabilità kbira. L-ikbar sodisfazzjon bħala xandar u xandara naħseb li huwa, meta qed nitkellmu fi tħaddim tal-lingwa Maltija, hija li n-nies qed ninfluwenzawhom il-ħin kollu biex b'xi mod mhux biss jużaw il-Malti, imma jużaw Malti tajjeb. Jien naf, għamilt żmien, kien qalili Killeen din il-kelma, kien qalli, isma', fl-aħbarijiet, minflok tuża inkomplu bl-aħbarijiet, uża ħa nissuktaw bl-aħbarijiet, kemm hi kelma sabiħa u li qisha, Ma tantx għadna nisimgħuha. U kont bdejt nipprova nużaha għax malli tibda tużaha u bad b'xi mod eh, terġa' tidħol fil-lingwa u terġa' tibda tintuża. Jien naf jiġuni kliem f'moħħi li ma tantx kont nismagħhom meta kont għadni tifel, ma f'daqqa waħda jibda jgħidhom anke xi kultant politiċi, jien naf tiġini f'moħħi l-kelma nixprunaw. Ma tantx konna nużawha, issa hemm anke min jgħid isma' dik il-kelma laqqas hija adatta l-kuntest li tintuża, Imma hija kelma li bdejna nużaw b'xi mod. Imma hemm diversi kliem li b'xi mod ikun ma nkunx ma nkunux qed nużaw. Ħa nerġgħu intuh il-ħajja. Jien ġratli dil-ġimgħa pereżempju ma kontx naf li Għawdex jużaw il-kelma trampi għal bużullotti. Aħna l-Maltin ngħidu bużullotti u l-Għawdxin jgħidu taf kemm għamilt trampi meta kont żgħir? U kont qed tara dik kemm hi kelma sabiħa. U aħna jekk nibdew nużawhom dal-kliem, ħa nerġgħu ntuħu l-ħajja u għalhekk il-lingwi hija sabiħa għax missirijietna għamlu dawn l-isforzi kollha u jekk aħna u dawk li ġejjin warajna mhux ħa nżommuhom ħajjin, mhux biss il-kliem, imma l-Malti b'mod ġenerali, dawn ħa jmutu mewta naturali u l-ilsienna